kota salai e tunai a tei mi phamu ka ma rak chuak ding kan som na se tui ong mi kha rak chuak diu lo bai a zuk mi zong kha rak chuak ho ah number 1 number 8 thank you kha kha kha se pariat bak as ko Khat le thum le nga rok sarih riat. Khah! Hman ko! ngaknu pawl nih an in sawh thluam ko hna hi kha ka hin kan chia lai ong ong in a thok lai nang nambar toi kan chia lo kha ong ong ra lian

Hor an i ton lai. Pali number four. Mang Bawi Lian, Mang Bawi Lian, Colorado, kan lau pa. Number one. Philo, Denver. Number three, Denmark han i tong rua kan zoh ṭhan te lai. Sang Lian Thawng Dala Texan rami Sister Club. Number two pahnih Sang Lian Thawng number pahnih Vanuk Indi Vakok Club.

Fo ngun li luk fo kha kal ri lao nan ni tong mi kha na mun diar ta lai cu a tong mi a tong mi a khoi a tong mi a tong mi pakhat na kha mangbawi lian le van uk lian an i tong lai panhi na ka sang lian thong le lalrem ruat ha wow mak tung

Ha! An phok cang. kha oh korla du kan nau pam ani la bak kha bak kha tuan de ampai ding khan an mu ko na kha kan mu tung lo cawi bak cawi bak tlaih bak ve ho thiamnak bak langsang la khe at chat at chat mang boy lian ni cawi bak arang he korola du mang boy lian si van uk lian he angkisen thla kho bak lo ha ha ha ha tunai kha an tluk hlan deuh te fruit atum chia chang sa khan te rel lo se nu acun angkirang kha tai som rang si se angkisen kha tai som sen siseh akal ning si do men lai makhazang fa ten kan zuam piak teu tai som in kan au chel angking kan au chel sitika alak lo ramdang e online tha kan pe mi kan lak lo sol na lai Kha buat lai ah minute pasarih sung caan nan ngei maw minute pali tiang nan tei lo cun minute pathum ṭangkop amah belte minung pakhat nih vui ka tei cang ahcun a lan lai ṭangkop lai lo Kha kha an i la thluahmah cang ho oh oh ai du na cu Allah ma nuclear a sen ni wi khat tai cun mah ni he sang lian thong la la ram ruan ni pai lai ral lian le

ha thok cang heavyweight heavyweight sang hlei thang indi kan i zohthla dik cemmi sang hlei thang a lut nuahmah ko khi vampi bak Style taktak.

mah kan paih ruang a din minute hlei nga hrawng te dinhnak kan nei te hna lai i chuncaw einak caan siseh zunzunnak caan tlawmpal te van i samnak caan kan in pek ta te hna lai timi kha thawng kan in thet hna kan rawl thaw thaw din ding thaw din ding phun tling man fawi te nak kan zuar pek e mah cu ka pota mi kan sual si ahcun einak caan kan in pek ta te hna lai

kha minute pali le cheu lawng tak e vui khat man nan tlu rih lo nan i ṭih ziar ziar ko ta pa in online ah kan zohmi zong hi nuam thluam ah Sweden sang bik mung pong kan hin le pong kul le pong li takop takop si lai hau mel ni tei lo sa takop si lai

Paitlang tlak ni an hmu manh lomi kha bawmtu le fiang tein rak hmuh. E, a bawmtu pathum hnatlaknak khan tei le tei lo rikhiah a si. Kha kha an i rin an in deh. Nuam he nuam he nuam he voi khat veve bak do tak nan tai ha tangkop ti mi ci bak bak voi khat ve an nuam leng chin kha

Zangcuai bak lai pai bak si ve. Du tawk i choi thler na cun tlawmpal te cu puan ne doh sual se fak pin kan i khong lo. No sok tin ha, no sok tin ha. Bek ko ka kan. CHS la Chister hora atai lai timi long te long langmang si ko he A caan kha maw an vun tu voi bak khan. Voi hne le runrut ne tai. Ral lian ong le Denver kan nau sai lo islai. Ho kheu te kheu te mak mak mi.

ah an pai cu an reng bak a ro bak si kha indi um mi unau zong hi rak ra ri ko caan tam tuk um ri middle way chan pian heavy way a thok rim kan thok ri lo heavy way silai middle way world champion a a a tei ko tei ko hman ko

kha an i hlerh cang kha an i hlerh cang kha ril lo ti pei tlang tla ne ten ten var kan nau pa chu a reng bak ve rak ngan deuh sala chu ti ti ok thang lo pum ni a pum ni chei deuh lo is ko nin nin kan heavyweight a pai ding pawl he laimi chung ate ram chung ram leng i khom si lo hina he angan mi nam lo angan ding pak pum ru tha bik pado tak tak pe ruk tiang an um pe nga le lama pahra pe ruk kan um ha sai lo la ve la ve pasal chan na ngai ri minute pali chan na ngai ri la ve tai phung sung phung lai phung a me te zong ni ngan pi tai khos ko ah na chai lo lo ano bang ano bak ve na tim lam ri hau lak thua kin na pa Rosang bik kha Denmark lei in laksawng pekmi makau ning ka van rel piak lai. Pu Sui Kung nih dollars sawmthum, Pu Cung Hnin nih sawmthum, Pu Tin Lian Sang nih fanghra, Mimi le Sui Ṭhahnem nih fangkul, Pu Tin Lian Sang nih fanghra, Pu Khen Ceu nih fangkul, Cung Tin Uk nih fangkul, Ṭha Cung Aro Pa nih faksawm nga,

Pi Nai Tang nih Paro kha sawmli laksawng an pek. Kan i lawm tuk hika hin kan nu kan pi simi te nih Paro Denmark er rami kha dollar sawmli laksawng kan pek piak caah a cungah lunglawmnak tampi kan nei. Oh, oh.

Cung Bawi nih aro kha dollar sawmli a pek kan zan pei viak piak hna sih. Kan i lawm laksawng kan pek piak si bak ding si. Denmark bak ah kan telpi i bak ding. Paro kha Lawngtlang zaceu nih dollar pangtul laksawng a pek. Joseph nih fangkul ah nuam bak men ah pahnih pei cu zan khuadei nan zoh phu si lai hei bak kita pasal timi cu chun cung cakai le Maui nih Paro kha laksawng ah som nga a pek chun cung cakai le khopung cakai bawi Ko hei. Zalian nih fangkul Parau la song pe mi an tam bak ko he. Khoi nguli no rak pe ve cha si es club po. Ngun liam pa ni som li. Sa cha la sa ka ka pai la. Rak pe thoma na o. Okay, adi ne ne pa la na ma pani long.

Kawp ṭhan u, han bak. Nan i thla zat paoh nan kawp lai. Vikhat nan i thla vikhat nan kawp ṭhan lai. Nan i tei lan lo. A ruang, ṭang kawp ti tei bak ti nak ko. Kha maka cu a caan kal sang an i khawl lo caah mu. Caan kal thongah ma ena tei lo cun ala tam deuh kha a si te lai i peitar tlak khan nan biapi ngai ngai te lai.

a mak tuk ah a mak tuk ah pasal ṭal mak si an i ril tuk ah mai pum ril bak an ril an i ngaw bak an i lo bak biachim awk te kan ngei ta e kan thawng than mi ah minute pasarih tiang ah ṭangkaw fairvan teilo cu a la tam deuh mi kan ti Asinain mipi kan hal hna lai. Eh, mipi nawl kan zul lai. A tam paitlak hna nih sungphit ko hna san an ti maw? Vui khan an i tei tiang ṭaako i pai ko hna san an ti dah. Okay, nan duh lo caah kan in zul hna kan rul te kan zul ko la maw? Ala tam deuh khai, va di hal ṭhan ko law nangmah nih ka hen Seh mipi nawl kha kan in halnak bia a si. Cikate an hmuh dan bak an chim dih lai ee. Anmah vialte an chim mi kha ai tuk sual si ahcun ah zeitindah kan tuah la timi cu anmah nih an in hal te hna la mu mi phi kha. Ok, ah, an i lawm nga ngai. An nau le thiam tuk, an ṭhawng tuk. An thiam ning atluk. Ah, kan hmuh ning ah an i lak ning zong ah, an i tluk ti khi si. Eh, bedai zong nih an hmuh ning, zapi te nih an hmuh ning si caah, vui khat, vui khat aa tei hmasa mi

a paimi ca zongah a na dingmi kha kan ti tuk caah khan kanmah zong ralring takte bia kan i ruah lengmang na kha si timi te kha avan in nawl mipi sinah avan in thenh kan in duh hna a tai hmasa mi papau tai na an hu lai tinak si ko kha vui kan a tai mi tinak si lem lo a tai hmasa mi pau tai na an hu lai an mela zong an nuam taktak

Letecel timi ah UFCC zongah zeipaoh i tluk um tawn kha kha an i hler bak cang. Ah, ah, ah, ah. Ha cu ta te te. Ha tu thi cu.